Essalamu Aleýkum Gymmatly Dostlar! Men Abdyresul Şahin. Myhmanymyz atly programmyzda ýene sizleriň garşyňyzdaýys. Bu günki programmyzda ýene bir dägli myhmanymyz Mustafa Kemal Magtym agamyzla Afganystanda ýyllardyr Ýüpek ýol başganlygyny ýap Ýüpek ýol başynda faaliýetler edenler. Inşallah bu gün Ýüpek ýol hakynda konuşajagys. Mustafa Magtym agam hoş geldiňiz. Faaliýetleriňiz hakynda bizlere aňlatsaňyz? Essalamu aleýkum. Bir kere şindi mana mübarek Ramazanyň başyndaýyz gelmek üzere. Inşallah jumartdan soň Ramazan şerif gelýär. Hemmäňiziň Ramazan aýymyz mübarek bolsun. Allahdan razy bolsun.
Bilşiňiz ýaly Afganistan uruş bile gaýnan bir ülke boldy. Hususanam 40 ýyldyr. Hawa.
Soň bildirim düşündik Afganistana bi elimizden näme gelse bir hyzmat edip bileris diýip. Bel. Soň eýitim agyrlykly bir hyzmat etdik. Hususan hem Leýliler açdyk. Oň üçin hem Leýliýe açmak üçin ilk önje bir binýadyň bolmasy lazym. Bel. Ipek ýoly wakfa binýat gurduk. Ilk eden işimiz. Ondan soň her ýere Leýliler açdyk. Bunda mutaallimler, muhasiller eee okyp Watanyna, milletine hyzmat etsin diýip, elhamdullah bu işleri etdik. Başga-da eden işlerimiz, bizler Leýliden başga gazetini çykarýas, radiomyz bar. Soň Gurban aýynda bu Türkiýede türk halky köp duýgusal millet. Oň üçin gurbanlyklaryny berýärler Allah razy bolsun yhlas wako hususanam bizle kardeş wak bolup gurbanlyklaryny bize berýär bir her ýyl orda iň azyndan bir üç ýüz sygyr ýa inek kesýäs garyplara dagtýas. Faaliýetlerinizi bizler Afganistanda ýyllardyr görýoris ýagny hança ýyldan bäri faaliýet etýorsuňyz? Aslynda ýigrimi ýyldyr bäri hyzmat edýäs, faaliýet edýäs, emma resmi olarak on bäş ýyldy geçdi. Soň iftar berýäs, mandyr mübarek Ramazan geldi. Soň Afganistanda şu uruşyň sebebi bilen köp garypçylyk. Iftar berýäs, golylara dagatýas. Soň ihtiýajy bolan mesele iki kişi bizde baş urdy, iki gyşlak. Metjit-jami ýapdyk. Soň o taýdan mal desek, mutar-süpana Ýetimlerimiz we dullarymyz bar. Olara ýardamjy bolýas. Soň birem şunda Kuran kurs. Ata Afganistanda molla diýilýär, molla diwan. Orada molla ýok. Tuduň aşagynda molla okutýarlar. Oňa biz ýani diwal molla diwal ýapýas Kuran kurs diýip. Birem şol Balhu, Jewizjan, Faryap. Bir. Bu bölgeleriň köpüsi suwsuz, suw ýok. Ýagny millet merdim gitýä, bir saatlyk ýoldan eşekli, atly suw getirýäler. Oň üçin bir bazy ehtiýaç ýerde guýy gazdyk. Ýani çaýamyk. Bulam bir ýüz ýigrimi boldy şükür guýy çaýamyk gazanymyz. Tabi çaýamyk diýende bir normal bolany ýok. Oň özüniň janaratur lazym. Soň bark bolmasa Näme näme diýilýär oňa güneşden saglanan. Solar sistem. Hä solar sistem etýäs.
Ýani mükemmel bir külli ýan bir aset etýäs bileris. Birazrak şindi tebi men de gördüm ýerde ýani ýaklaşyk ýigrime ýyldyr faaliýetleriňiziň içerisinde agyrlykly olara haýsy konlar üzerine ýani näme zadyň üzerine durýarsyňyz agyrlykly? Agyrlykly eýitim. Eýitim jaýy. Bul hemme nä? Talim terbiýe ýaly.
Talim terbiýe.
Ýani bul eýitim bolmasa Afganistan zaten düzelmez. Dünýä beýle. Birem Pygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mydam eýitime agyrlyk berýär. Näme bolsa ilmi çinde bolsa alyp getiriň diýýär. Bel. Oň üçin biz eýitime agyrlyk berýäs. Ýurtlarymyz bar diýýär. Maňa aýtdym. Ýani Leýliýe ýurt diýip türkçesi. Leýlilerimiz bar. Leýliýe indi özümiz şybyrgan, meýmene Mazar-Şerif, Kabyl, Pulhumri, Kapisa, bu ýerlerde leýlilerimiz bar. Kabylda wahbyň merkezi hem şu taýsy. Bazy welaýatlarda köpräk bar. Meselä, Mazar-Şerifde tört leýliýemiz bar. Şybrganda üç leýliýemiz bar.

Nämeler lazym, nädip kaýt ýapýolar, ýagny özde bir sistem barmy, bu sistemden biraz näme etseniz başlasyn. Tabii ki sistem her leleleki boldugy biziňkem bar. Biz lelýany restorant lokanta diýip açamyz ýok. Birazjyk bir watana millete hyzmat etsin diýýäs. Ýene zeki çojuklar bar, şägirtler bulary

Etrap gyşlalarda. Hawa. Bular mekdep ýok. Lise ýok. Lise bolsa neme ýok. Dogry dürüst mallym ýok. Mallym ýok. Dogry. Oň üçin bular ketde şäherlere gelse, etraplardan, meselem Mazar-y Şerife gelse, Şybrgana gelip okysalar, soň kämýap bolsalar uniwersitany, onda käbile gitseler, bu hyzmatlary etýär. Çünki kanunlarymyz bar, belli bir on üç On alty dana bir kurallarymyz bardy. Olam ýurt müdürleri orada zatyn ýazybam goýan leýlelermizde. Şo kanunlara uýsa billa gele bilýär. Netijede okymaly. Ýani boşuna halkyň wagtyny almaly däl. Dogry.
Şükür şoňa laýygam bizler.

Oglun özüňiz mudyr saýyp diýeli biz kabeliň mudiri bolýarsyň. Nişikler bu ýerde şükür Türkiýede masterligiňi bitirdiň doktora ýa doktorany okaýarsyň. Tabi. Soň Türkiýeden muny ýany köp ýüzlerçe kişi bar okyp ýören masterligiňi alan. Soň ýöne Afganistanda bitirip Işe girenlerem bar. Bular meselä otuz sekiz dana mandys çykardyk. Maşallah. Hemmesi miwe elhamdulillah.
Ondan soň ýigrimi dört dana doktor, ýa saglyk doktory, daktar diýildiňiz. Ol diýip bir başarýar. Özüm nemelerde çalyşýar elhamdulillah. Döwlet poliklinik hastanalarynda çalyşýarlar. Soň ýigrimi ýedi edebiýat fakulteti bitiren bar. Deri edebiýaty.

Ýani işläp ýörüp bular şol Afganistanda eden miwelerimiz bul inşalla. Soň mundan köpirägi okuýarlar. Sadaja Türkiýede däl Hindistanadam okuýarlar, Kazagystanda, soň Pakistanda. Ýani elhamdulillah biz ýani şu an köp hoşwagt we mutlyýyz. Çünki bu kadar miweler berdik. Maşallah.

Başga işleri ýapdyk. Ýene-de tekrar Yhlas Wahfyndan we Yhlas Wahf başgany Mahmut Kemal Abi Agabeýden we ýardymjylaryndan we bir-de Yhlas Holding ýönetim kurly başgany Mujahit Ören beýden-de Allah razy bolsun, hatda Kabile biziň ýurdumyza geldi, ordaki ýurdumyzy, Wahfymyzy gördi, zyýarat etdi. Birde owalam aýtdym, TK-dam ýardamçy boldy. Hatda TK Türkiýe Cumhuriyeti Büyük Elçisi wagtymyzy geldi zyýarat etdi. Bizim şägirtlere hedýeler berdi. Hemmesinem Allah razy bolsun. Üstadyň suratly eýitim üzerine konuşdyk biraz. Bu eýitimiň ýanlarynda başga haýsy faaliýetler etýorsyňyz? Ýagny buň ýanynda faaliýetler barmy? Ýagny başgadam faaliýetleriňiz barmy?

Onam biraz bahs etseňiz bu bulardan gaty bilýärsiňiz herhalda.
Bolýar sag bol teşekkür köp soradyň. Emma şunda ol Afganistany bitireýin. Indi bu nemeden ýanynda. Ýa gurban ýanynda iftar hem berýäs.
Iftar ýa bişirip nan berýäs, birem koli dagydýas. Birem iki sany jami, mesjid jami istediler. Maşallah.
Hä, ýani büyük Afganistan. müň kişilik filan. Biz ony e, gurşadyk ýapdyk. Maşallah.
Tamam.
Onsoň birem şu ýaňky Molla Diwal diýdi maňa. Molla Diwal biz sadaje biz erkekler üçin däl, gyzlar üçin hem etýäs. Pişik gyzlar bolsun, erkek bolsun molla gitýänler ahir. Bel. Onsoň namazlygyny öwrenýärler. Epdeýek, Kuran Kerim, Sofa Laýerbab. Ondan soň Nawaýy bunlary okutýas. Bel. Bular adam bir Iň azyndan bir ýüzden fazla molodiwal goşupdyk. Maşallah. Modern ýaly. Şindi molodiwal diýinçe muny ýandy penjereli, halyly, soň açyk diýeta, açykda masaly köp ýagşy modern bir näme, ihtiýajam bar olaryň. Maşallah.
Owal bular dutlaryň agaçlaryň emma görgesinde okýardylar. Ondan başga-da ihtiýajyň köp ihtiýajym suwsuzlyk. Suw ýok. Suw ýok soňa guýy gazýas çaý amyk bazy ýerden ýagşy ýerden çyksa ýetmiş mitreden çykýa bolmasa ýüz mitreden ýüz ýigrimi mitreden çykýa köp derin çaý amyk gazy osaň özem kiçik suwam da birazjyk suw köpeltmesek bolan ýok çünki muny halk içýa milletimiz içýa oň üçin biz bu zamana kadar bir ýigrime ýüz ýigrime däne çaý amyk gazdyk maşallah soň iki indi aýtmak biraz nemede Iki däne dem uý gurşadyp berdik. Ýetim bize diýýärdi. Atasyz zatlarym köp bar Hytaýda.
Soň o bar. Indi Afganat etýän hyzmatlarymyz bular. Birim ýa konferans diýdim. Konferansa men Türkiýede gelen sillem konferansa dawat etýärler. Soňadan gatylýar. Bu Türkiýedemi ýoksa Türkiýe daşynda? Bu Türkiýäň içindede bolýar, dşyndanam bolýar. Men Türkiýäniň Ankara, Bursa, Türkiýäniň bir ýigrimi welaýatda konferans boldy. Meni çagyrdylar, sag bolsunlar. Gidip Afganistandan bilgi isleýärler, menem berýän. Maşallah. Soň ýurt dşyndanam bolýar. Hususanam, meselem, Azerbaýjan bolsun. Soň indi Ukraina desem şular Ukraina orus aldy. Ukraina ýani
Owaldan ýagşy her kes gitmek istiýär. Hawa, Krym bölgesi bar taýda. Krym tatar bölgesinde bar. Oňa soň Moldowa, Gagawuz bölgesinde. Soň Romaniýa, Bulgaristan. Romaniýa, Bulgaristan bular hemmesi türkem bar. Türk bölgesinde gitýär. Soň hatda Çuwaşystan belki ilk defa eşidensiň. Näme Çuwaşystan? Çuwaşystan.
Olam bir türk nemesi Russiýaň içinde. Içinde. Soň Gazan. Ýene Tatarystan Gazan. Birem men ha muny aýdyp ötün ýagşy aklyma geldi. Suriýa gitdim. Bu täzelikde.

Çünki bu ýerde
kaýnaşdyralyň diýdik bir birini. Çünki Suriýada dört million türkmen bar. Hä dogry.
Soň Afganistandaky türkmenler Suriýadaky türkmenden habary ýok.
Hä dogry. Soň bunu dogan zaten iki dogan garaş. Soň şybrandadam mana bu neme bar. Horasan köprüsine barmazdan şybranda çykyp Anhoý tarapa gitýärsiň horasan barmazdan bir çeşme bar. Olam Suriýa Çoban beý çeşmesi. Olar ýapdyrdy.
Ýa türkmen ýapdyrdy. Birem bizler indi syrasy geldi. Gaýrat derneginiň başgany degerli dostum Daliýa hanym da bu oňa hyzmat hyzmat kömek etýär. Maşallah. Allah bizlere. Oňam badan iftar berýär, işte ýetimlere neme berýär. Ýaşa filan badyny berýär. Bullary ýardam et ýa-da Suriýa çeşmesi bu zatlar hemmesine Organelden dalýa hanym. Allah razy bolsun.
Indi Saýyn Başganym iň soň bizim jowanlar üçin, gençler üçin täze eýitime giren we ýa hem eýitime girmekde bolan we ýa hem häzirlik alan jowanlar üçin bir aýdyp diýjegiňiz barmy? Çünki programmamyzda gitdikçe uzýar. Inşallah ýene tekrar bir programda garşyda bolarys. Meniň indi jowanlara aýtjagym

Şimdi baz närse bar. Okyp döwlete bolup üýden iş işden öw bolmasyn. Biraz sosial faaliýet etsinler. Çünki bizleň geljegimiz jowanlarda, sizlerde. Bul aýynda hemme närse jowanlarda bolýa. Siziň şul gelejek sizlerde sizler ýönetjeksiňiz Afganistany. O zaman sizler bilinçli bolmaňyz lazym. We sizler içtimaýy bolmaňyz lazym. Içtimaýy. Bir kendi hasaňa düşünme. Meselem aýtsam bir men bir palany şahs diýip oýan düşünmeli däl. Kyrk million Afganystany düşünmäň lazym. Kyrk million Afganystanyň mesuly sizlersiňiz. Hususanam ýurt duşynda okýanlar meselem bir ýurt duşynda okýar doktoraň ýapýarsyň. Senden sadece kendi aýlaň umytly däl.

Istifada etýän maňa kitaplar okyň. Meslegiňizden dyşardan hem kitap okamaly. Ynsan öz taryhyny bilmeli. Soň başga garp ülkeler näme iş etýär, olary bilmeli. Bizlerem şon ýaly bolsak bizler. Hususan hem men iň nämäni bir aktiw bolany ýagşy görýän. Aktiw ol. Aktiw jawanlar. Hä. Birem ijtimaýy bolany. Dogry.
Ijtimaýy bolmak zerur. Bul dinimiziň emri. Dinimiziň emri. Oň üçin ijtimaýy bolmaly, bir durmaly däl. Bul ömür ýaman kysa. Hawa.
Oň üçin boş geçirme meselä şem bile. Seň maşallah seň görýän kitap okýasyň öz nen çaram kitap okymaly. Hawa, öz meslegiňden. Meslegiňden çaram kitap okymaly. Soň dünýäni takyp etmeli habarlarda. Dünýä näme iş etýär? Hawa. Garp näme iş etýär? Hatda Afrika näme iş etýär? Olar gadyr bilmeli. Düşdüňmi? Osaň masterleň şansyňyz biram Türkiýedäki okyn masterleň şansy haryçdan bir de öwrenijiler bar. Hatda Afrikadan bar, Balkanlardan bar, Aropadan bar dämi? Hawa. Yrakdan, Suriýadan her ýerden bar. Bular bilen arkadaş bolma şansyňyz bar. Bele.
Dogry. Abyl osaň olaryň kulturyny öwrenip.